Pūorooro ana te rangi me e āio, pūorooro ana te papa me e āio, e āio, puta noa, ui noa, mauri ora ki runga. Koe anō rā e ngā tai, e ngā pātaka, e ngā waka, ā, puta noa, huri noa kei ngā iwi tēnā koutou. Tēnā koutou i tēnei te ōtaka e kīa nei ko te kupu o te uru e pāorooro atu nei ki runga i a koutou. Tēnei i te wāriki atu nei i te rauaroa ki ngā tai katoa, ooti anō ki te tai o runga, ko koutou rā, tērā ko te Kira Kaʻurangi ka moe nei, ooti anō ko te tai o raro, koia tēnei ko te mataora tangata, te mōrehu tangata a rātou mā, ana e takatū nei i runga i a Papatūānuku, karanga mai rā kei te kura rangatira, nui mai rā. Koe nō, nau mai, nau mai rā ki te kupu o te uru, koia tēnei, ā, tēnei o ngā ōtaka e tautokongia ana e ngā reo irirangi e toru, koia tērā ki roto o Taranaki, ko Te Korimako o Taranaki. Ā, koia tērā mai te kāhui maunga ki Tangaroa, ko te reo irirangi o Wanganui. ā, te tatū anō rā, ana ki roto o Rangitāne me ōna hononga iwi, arā, ko Kiorēpin, tērā o ngā reo irirangi, arā, e korowai ake nei i tēnei o ngā kaupapa i tēnei wā. Nā runga i tērā, mauri ora, mauri ora ki a tātou. Awe anō, koinei tonu te hōtaka whakamutunga mō tēnei tau 2021 e te iwi. Nā runga i tērā, Ā, kia matua mōio mai rā, koinei te pūrongo e wai ake nei, ā, e pā ana ki tērā o ngā kamupene o roto o Taranaki e kīa nei ko Parinini i Ki Waitōtara. E ata ana kaupapa e rau manaaki ana i ngā whenua, e rau manaaki ana i ngā uri o ngā whenua nō o roto ana mai o Taranaki rohe. Engari e kaupapa, ā, e pā ana ki tētehi o ōna rangatira, āna ka mutu nei, arā, ka wehe nei tōna tūranga, heoi anō, hei kai, ā, ā, pou arai, arā, mō tērā o ngā kamupene. Nō reira, e te iwi ē, ko tā tātou nei pūrongo tuatahi tēnei, arā, anei te pūrongo.

wisdom and I so I've taken that lesson and I try to hand that on too so for me it's yeah it's it's really her care for people that stands out the most Ko te aroa mo te tangata me tōna iwi wānui tēteʻi uara nui ka tau ki a ia. In all of the fifteen years that I have been

uh, caring for people, and then ensuring that the abilities and capabilities that you bring are appropriate. Ko te tiaki i te tuakiri o te tangata, tē te i akoranga nui, kua wāngai a Inerangi ki a Warwick. Working with Hinerangi has been a highlight of my professional career. I have the utmost respect for my whanaunga and I am um, I'm always in awe of the mahi that she does. I think in terms of some of the highlights for me about working with Hinerangi, from a management perspective, when I look back at her, I see her bravery and courage. Ko ngā tai o au kaa, o au māia, e korowai ana i a Inerangi. One of the first highlights was actually being elected. Um, I'm, a, I'm a Taranaki Māori girl who grew up in the Waikato. And so being able to participate in Taranaki life in the way that I have with PKW has been a real gift. Nā te mauri o te kaporei ana i iki i tēnei uri o Taranaki ki te tii o angitu. So I really am just so grateful that they took a chance on me and I just wanted to thank, just would really like to take the opportunity um, to thank them for their support

or you are uh, advocating for something to be done. E pari ana ngā au a Taranaki, ka nini i ōna mihi, ki a koe e Inerangi e. Aroha Broughton Pue, te reo o te uru.
He kaimahi no te iwi a tenei a me ki e mokai tonu na tona iwi a a Inerangi, ana i mahi mai ai ko nga mahi i roto i nga tau, he rongo ra i nga korero a mai nga kaimahi, ona ua kaimahi tonu, ana e korero ana a mo te wahi nei. tōna māia, tōna kā, e kōrero ana mō ngā mahi oki kua tutuki i a ia i raro i te maru o Parinini i Te Waitōtara. Whiti noa, kua tae mai te kaipūrongo i tēnei o ngā pūrongo, ā, kua tae mai rā koe i Te Aroha, ā, kei au e kī pātai māu, ā, mō tēnei o ngā pūrongo, ā, arā, mō te, mō te rangatira nei, arā, mō Inerangi, ā, i te wā i tae atu rā koe, i mōhio koe ki a ia i mua? Ā, otirā tēnā tātou i tēnei, ā, tō tātou kaupapa o te reo o te uru tēnei, ā, e maioha ake, ā, ko te kupu ki a koutou i runga i tēnei o ngā waka terenga o te kupu o te uru. Ā, i wakautu i tērā pātai, ā, i mua, ā, i tēnei o ngā. pūrongo, me ki te whakarite i te pūrongo a Carl. Kare, kare au i mōhio ki a ia, engari, ā, nā tēnei pūrongo me kī kua āta kite i ngā pūmanawa kei roto tonu i a ia, ka mutu āna mahi i pīkau e ia i te wā i noho a ia hei rautoi ariki ki tēnei tūranga o Parininihi ki Waitōtara, nō reira, ā, kua, koia pea tētehi o ngā āhuatanga o tēnei mahi, ā, nā te ruku pea, ā, ki te taha ki ngā kaupapa maha, ā, mā konā tonu, ā, ka, ka āta, ā, Kite i te, te ua, i te āuatanga o ia tangata. Nō reira, ā, i te tīmatanga karekau, kare au i mōhio ki tēnei, ā, tangata, ki tēnei wāine a, a tātou, ā, āere te wā, mutu ana tēnei pūrongo, ā, ki te kī mai au, ā, kua kite au i tētehi taha ōna, ā, me te maʻi nui, me kī. Mm. Mm, tēnā koe. Ā, e pātai anō mō tēnei o ngā pūrongo, he aha ngā ua i rongo ai koe, i kapo ia e koe, ā, e pā ana ki tēnei o ngā wāhine rangatira.
Ana. Ā, nō reira, ā, e nui tonu ana maʻi me ngā kōrero i puta, ā, i a Warwick, ā, rāua taʻi ko, ā, a Dion Tuta tonu, a, mo te, mo te auatanga tonu, a, ki tenei tangata, ka mutu kia puna, a, no reira ko te, te momo, a, korero, a, i puta i a ratou, a, ko ia tena he taika'a, a, he, he tangata umarie, engari he tangata waka pono, mena ka waka pono aia ki tete'i mea koia tena ka waea, ā, waea ki te mutunga, ā, ā tae atu ki tutuki noa ai tērā kaupapa, ā, koia te, te āhuatanga o tēnei tangata. Ā, aere te wā i tōia ai a ia ēnā, ōna, ōna mātāpono tonu, me kī, ā, ki roto i te kaporeī ananea o PKW, ā, ki reira wāngai ai ērā pūmanawa, ērā mātāpono ki ana, ki ōna hoa mahi, ā, Nā tēnā, ka kite i roto i ngā kōrero, he tangata hūmārie, he tangata pukumahi, he tangata wai aroa nui me kī. Ki kaua ki Parinini i anake, engari ki te iwi katoa, ki te apu katoa, taranaki wā nui.
Ka pai, ana e rongo ana i te, te wairua tonu o te aroha e puta mai ana i tēnei pūrongo e tino mai i ōna hoa kaimahi. He pātai whakamutunga i te mea pātai anō āku mō tēti atu kaupapa, engari he pātai whakamutunga mō tēnei o ngā kaupapa mō Parinui ki Waitōtara. Kei te ahu atu a Hinerangi ki wea, kei ngā rangi e tū mai nei? Umm, pātai pai tēnā. Ka reo i te mōhio te whakautu, engari, ae, ka reo i te mōhio ki te whakautu o tēnā, engari, puta te kōrero i a Dion, ahakoa haere ai ki ea, ahakoa tau ai ea ki ea, he e ua nui, he maringa nui tō tērā wā i ka tau a ea. nā te pukenga nui kei a ia, nā te pukumahi kei a ia, ā, nā te ū mārie me te aroha e noho ki a ia. Umm. Kia tonu, ko te mea nui i tutuki pai i a ia te mahi i raro i te maru o Parinini i Te Waitōtara, nō reira, Inerangi Oti anō te kōwhirai ana katoa tēnā koutou. Aroha, koinei te hōtaka whakamutunga mō te kupu o te uru oti anō mō tēnei tau 2021. Inanahi i tū ko te pūrongo whakamutunga a Tima Hēmi, ā, taro ake nei tātou ka rongo i tērā o ngā pūrongo e tātou mā, heoti anō. Ehai te hī ua nui i puta i a koe hei kaipūrongo i roto i tēnei tau, he hea, he hea e te o ngā uatanga nui? Ā, hei whakautu i tērā, ā, e nui rawa ngā pūkenga, e nui ngā ua, ā, kua, kua tau ki au, ā, te nuinga, ā, e, e tau au, me, me pēnei tāku, ā, nā te tau au, ā, ki, nā te mea he tauhou ahau ki tēnei mahi, ā, ko ngā mea katoa i ako, ā, E au, ā, he, he hou katoa. Ā, nō reira, tētehi o ngā ua nui ko te putaputa ki te kōrero ki ngā uri, ā, ki te iwi, ki ngā apū, ā, otirā, ā, ki, me, me pēnei, kaua Aotearoa whānui, engari nā te mea i puta mātou i te rohe, ā, ka taea te kī, ā, i Aotearoa wā nui. Ā, koira pea tētehi o ngā maringa nui, ā, o tēnei, ā, o ngā maʻi, ehara i te mea ka noʻo ki tēteʻi wā i, ki tēteʻi ta, ā, wā i tarata, i tari rānei, ā, ka taea te puta, puta, ā, te kite i te tangata, te kōrero ki te tangata, te waka puta i ngā kōrero, te waka kōrero tonu i ngā tāngata, ā, e rongo ai, ā, tātou, i ngā kōrero o tēnā kaupapa, o tēnā kaupapa puta noa. Nō reira, koirā pea tētehi o ngā tino maringa nui kua puta mai i tēnei o ngā mahi, te waiwā i te kōrero atu ki ngā tāngata me ngā kaupapa. Ka mutu, ā, te, te ono atu ki ēteʻi o ngā tāngata. Ā, kare pea au e, e, i, i tino mōio i mua i tēnei o ngā kaupapa, pēnei i ngā tāngata tōrangapū. Ehara i te mo, mea ka hīkoi a aroha ka kite i te tangata, nā te mea he āhua, ā, ā te kupu, ā, he tangata muna au, nō reira ka, ka, kia ora ahau ka haere tonu, engari, ā, mo, Tēnei a Ma'i, he take nui kia tae atu ki te tangata, kia mihia te tangata, kia waewa ki te uiui atu te tangata, a, te, te āua ruku ki ētei pātai, ka kore pea koe e ruku mena kare koe i te uiui i te tangata, nō reira, tērā ono ngā wanaunga ki a waenganui i te tangata, he mea nui, he ua, he ua nui, he akoranga nui, a, tuatahi he akoranga ou ki au, a, ka rua, he ua nui i puta i tērā, a.
Mai, āe. Ka pai te whakautu o Tino rā. Ā, kei a koe te kupu whakamutunga hei mihi atu i te mea ko te Kirihimete tēnei, e wā harikoa, ā, ko ake te uri haere, ā, tēnei mea te, te mate kōwiori. Engari, māu te, te mihi whakamutunga ana ki te iwi i roto i tēnei wā harikoa, tēnei wā piringa whānau, ā, arā, te Kirihimete ana ka tae koe ka wātea te rere atu ki te mahi o mahi. Opa, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, koutou kua ū mai ki tēnei, uh, ki ngā pūrongo maa, uh, ki runga i te reo o Tauiru, uh, ka mutu, uh, ngā tangata nā rātou tātou uh, i, uh, i wakame i roto i ngā, um, i tēnei tau. Uh, He nui tonu te ua o ērā maʻi e kite ai koutou i ngā kōrero o tēnā iwi, o tēnā rohe, o tēnā apū tonu. Nō reira, nō mātou kē te uiui, nō mātou kē te maringanui, te waka puta i ēnei pūrongo mā koutou. Nō reira, ko tāku kupu ki a koutou, Hei tērā tau hoki mai anō tēnei o ngā kaupapa o te reo o te uru, o te kupu o te uru, nō reira, ā, ū tonu mai mō taua wā tonu, ā, tātou hoki mai ai, ā, ki te wakarekareka, ā, i te ngākau o te tangata, ā, otirā ki te whakaputa tonu i ngā kōrero, ā, o tēnā pito, o tēnā, ā, waitua o tātou, i raro tonu i te reo o te uru. Nō reira, tēnei ka maioa ake, ā, ko te ngākau, ā, aroa. ki a koutou, kia ruia mai, ā, ruia atu, ā, ko ērā kupu ki runga i a koutou i tēnei wā, kia ari, kia ākoakoa, ā, kia aumaru tēnei wā ki a koutou katoa, me a koutou wānau i tēnei wā. Piringa, ā, Meri, ā, Kri Imete ki a koutou. Pai Mārire.
Mirihi, me te, me te whai mārire anō ki a koe, te aroha. Te aroha rā tērā e kōrero mai ana ki a tātou e te iwi e, e whakamārama ana i ētehi o ngā mahi, ana kua oti whai mārire i a ia i roto tonu i ngā mahi o te, ā, te reo o te uru nei. Koe anō rā, nā runga i tērā e te iwi e, ā, kei te māwiti mai Taranaki Maunga ki te maunga o Ruapehu, e kī ana tētehi o ōna kōrero, mai te kāhui maunga ki Tangaroa. Tērā i a tētehi tangata ngākau nui ana me kī ki te ao wairua, oti anō ki te unga kua moe. Ō tātou tini aituā, ko tētehi o āna kaupapa mahi, ana ka mahia mai e ia ko te whakapaipai, ko te whakatikatika, ko te tuku aroha, ana ki ngā kōatu whakamaaratanga, ana ki te unga kua weturangitia. Anei rā te pūrongo.
Ko te waka au i ngā koatu wakamaaratanga ki ngā urupā he tānga manawa mō Russell me ngā whānau pani maa. I've had people come to my house after I've done you know many headstones and they've actually come in to my driveway crying because all of a sudden there they are again you know and that's pretty much what it's about.

And then all of a sudden, that's pretty much how it started, and it's gone from there. I mua i tana maʻi ki te urupā nei ki Aramoo, i wakaetia kia wakaou ia ngā koatu ki Putiki, ā, me te urupā nei ki Te Ouhou Marae.

Te waka uru ora koatu waka maaratanga, e maʻi nui oki te waka nikoniko ki te panipani kia mumura ai. My brother and I, my wife, who also learnt to do the colouring, um, you know, so she does all the colouring and then my brother and I, we do all the hard work. What we're trying to do is just bring some colour back into them rather than have the plain old you know, silver and black and all that sort of stuff, but paint the flowers, paint whatever's on there, and uh, bring them back to, bring them back to life, I guess, yeah. E tākoa tēnei ma i a Te Patu, ko tōna tūmanako kia ora tonu te wairua o te tākoa nei me ngā mahi waka au, ko atu, waka mau maaratanga

Eruere Rerukura, Te Reo o te Uru.
Ka tahi te mahi rangatira, rangatira rawa atu ko tērā, he mahi i runga i te kura mai, mai i Aroha, nō te ngākau nui Rawa atu nei, ana ki te ūnga kua whetūrangitia rātou mā kua uri atu ki tua atu o te ārai. Nō reira, kei taku nui e, e Russell tēnā rawa atu koe. Tēnā rawa atu koe e whakapau nei a te kaha o tō wairua, o Maara, o Whakaaro, tae noa rā ki ō mahi. ā, e manaaki, e manaaki kau ake nei ana i te unga kua moe, ā, i ō rātou nei tiki whakamaharatanga, he tiki whakamaharatanga ki a rātou atu anō tēnei mahi nui nōu, ā, i ara mai rā e nō roto tonu i ngā kōkonga o te ngākau. nō reira kei konei e mihi ake ana ki a koe. Ā, ka noho au ka whakaaro ki tēnei mā, konei pea e mahi mai i te hiace, ā, o roto i te motu whakaaro noa tēnā. Ā, nō reira, karanga mai rā koe, ā, tēnei rā, a au, otirā anō rā, ā, te kupu o te uru e mahi o ake nei ki a koe, kia kaha, kia māi, kia manawanui, me tō kōrero, he wā anō tōna, ka wāngaia ētii atu ki ēnei kura Mai i ēnei taonga e mahingia mai nei e koe e Russell e, tēnā koe. Nā runga i tērā e te iwi e, i te mea ko te wāhanga whakamutunga tēnei mō te tau 2021 o te kupu o te uru, kei te uri ake i tēnei wā ki tētia o ā tātou nei pūrongo. Nā, ko tēnei o ngā pūrongo e wai ake nei e āngai tika tonu ana ki te mana o te unga taiohi. Rātou mā ka tae anō nei ka mutu i ngā kura e kimi pukenga ana, e kimi mātauranga anō ana kia āei ai rātou ki taea ai e rātou te rere kaha i roto i tēnei ao. Nō reira, anei rā te pūrongo a Tema Iemi.
E kimi ana te Kamupene Downer i te hunga rangatahi Māori, kātahi anō ka oti i te kura kia eke ki runga i tō rātou waka. Ko te mea nui mō ngā rangatahi ki te kohi ki te tiki ngā pūkenga mō tēnei kaipakihi, ko te civil infrastructure. He tino, he tino hou te nuinga o o rātou, ngā rangatahi i te mutunga o te wiki, kei te mārama rātou, ā, ētahi mea, ā, ētahi ture, ētahi tikanga e pā ana ki te, ki te kaipākihi. Ko Whakatupu Te Te Kura he hōtaka e aro atu ana ki te hunga rangatahi Māori, kāre anō kia whai huarahi ki te ao mātauranga. Ka tae ki runga marae ki reira wānanga ai i ngā akoranga e hāngai ana ki ngā whāinga nui o te ana,

He maha ngā tūranga mahi kei Downer mā te hunga rangatahi me te hōtaka whakatupu tētē kura. Ko te manako ia, ka tahuri mai ngā rangatahi ki te whai umanga me tētahi kamupene, pūhanga me ta rahi.
First of all they're going to start off with a broom and a shovel and a paddle, you know, but we all started there. But once they get in there, like uh, Downer can offer trades in plumbing, uh, electrical, carpentry. We can also move into the water business, the telco business. Uh, the one I'm most interested in getting them into is engineering. Um, so they can start off with us on the ground and then they move into a cadet and then they can move into engineering or they can stay in the operational side and they can become a supervisor, site superintendent and get to that big pūtia as well. Ko ēnei rangatahi e te kaumārua ko ngā tauira hou i whakapōtaitia i te hōtaka no ngā hau e whā o te motu rātau mai te 17 ki te 21 te pakeke

to have Māori leaders so our leadership teams better reflected the communities that we served and actually our entire workforce. E aumihi ana a Te Ana ki te mana o te tangata whenua o Aotearoa. E manawanui ana hoki a Te Ana ki te pupuri i ōna kaimahi Māori, ko te wawata ka kite atu i te hunga Māori ki roto i ngā mahi katoa a Te Ana puta noa i te motu. Kemi Hemi, Te Reo o Te Uru.
e rongo ana i te ihiihi a me te mana e puta mai ana i te unga taiohi a na roto ana mai i tenei purongo e pu mai ana te rongo ana ki roto tonu i ta whatumana i tenei wa e e tino mii ake ana au ki tenei o nga katu a otaka e whakaaringi ana i te mea a ka noho mai tenei ware hei tawarau he ware ai whakaruru au. i ā tātou nei tamariki kia pai ai te tupu, kia pai ai te tupu, oti anō kia mārama te tupu, huawai ai ki te hoiao, ki te ao mārama. Nō reira ki ngā kaiwhakahaere tēnā koutou, oti anō ki ngā taiohi tēnā koutou, i whakaaro nui nō koutou ki te aro atu ki tēnei kaupapa. Ka noho tēnei hei tino tauira, me te atu o ā tātou taiohi, e noho noho mai rā ai te, te ao nei, a konei pea tērā te ti uara i tino pai mō koutou. Nō reira ka mihi nui ake rā ai au, arā ki te kaupapa nei. A tae noa rā ki a koe e te hoa te mehemi, tēnā koe, nāu rā te pūrongo nei. Koe nō, nā roto i tērā e te iwi kei te eke ki te pūrongo whakamutunga i puta i tēnei wiki. Ko wai te kaipūrongo? Ko ia tēnei, ko te mea Irimi anō. Ā, tōna rohe, arā, ko te rohe o Rangitāne, Ngāti Apa, Ngā Wairuke, ērā ā, toronga, ā, otirā anō, tēnei o ngā pūrongo o te wai ake nei, ā, e tohu aroha, he ngākau aroha tonu tēnei e āā ana, arā, ko te wāngai me te tuku kai, ā, ki ō tātou tāngata o, o, o te iwi, otirā anō, o te hapori. o roto ana mai o te papai i o ia. Nā runga tērā e tātou mā anei te pūrongo o wakamutunga i tēnei wā.
I te wā o te Kirihimete, he wā kia tuku aroha. Merry Christmas everybody, even though it's been a crap year, hopefully next year's the best. It feels awesome really, you know, because I sort of um,

Ko te roa ngā atu o tōna oranga, he kaimahi a Te Ata Hīni i te hohipera i Te Papa-i-ōia. Ināianei kua ritaira ia, he pai ki a ia te āwhina atu i ngā whānau e noho rawakore ana i roto i tēnei wā o te Kirihimete. I had um, just recently retired from the hospital and one of my friends was is working here and I was sort of got bored in the house that she could hook me up in there. So she did, and yeah, here I am. I've got to like it in there. It's really, really nice. Everybody's a family. E whā ngā uara ka noho tapu ki tēnei o ngā pākihi, ko ngā ture tiaki tangata me te taiao, te kore whakawā i te tangata kia ngākau mahaki, te aroha noa ki te tangata ahakoa ko wai, me te kaitiakitanga atawhaitia te tangata me ngā rauemi.

He wā tōna i tae ia ki Just Zilch ki te kimi kai māna, heoi, ko tāna, kāore i tino tau ki roto i a ia me te kimi kai anake, nā reira i whakaaro ia kia whakahoki te tautoko ki a rātou i tautoko i a ia. I come down here to get some kai and then I sort of felt a bit stink so I thought I'd volunteer and help the community out. Since I've been here I've been inducted to a few places so we can go into with

Send out that aroha to them, you know, and I think it's really, really impacted on a lot of families. Ka aukati ngā tatau o Just Zilch hei te 24 o Hakihea, ā, ka tūwhera anō hei te tau tītoki. I tēnei wā tonu, he rau maha ngā whānau e noho kore kai ana, e noho rawakore ana rānei. Ko te nuinga e kore e whiwhi i ngā mea e hiahiatia ana i tēnei wā. Nō reira e te iwi e, mai te whānau o te reo o te uru, nei rā te mihi maioha ki a koutou i roto i tēnei wā o te Kirihimete. Te Mehemi te reo o te uru.
Ka tiaki e, ka mihi ake, ka mihi ake anō rā te ngākau tapatahi a kia koutou e ngā kaitūao e manaaki pū ake nei i te tangata kua kō ai ā kua nōhea. E kite ake ana i te nui a me te kaha o ā koutou nei mahi wāngai manaaki āta wai i te tangata. Nō reira anei rā, me kī te reo o te uru me te kupu o te uru, E rere atu nei ko ona mihi nui rau aronga ki a koutou tena koutou. Maringanui ra te tangata a i to koutou ware, he ware manaaki, a he ware e tuwera ana a kia ku'u atu te tini te mano ki roto i a koutou. Kare he waka awea, kāre e whakawā, oti anō ka tau atu rā ko te tini o ngā whānau oti anō o te tangata ki reira ka rau manaaki ki a rawa ki a rātou e koutou. Nō reira e mahi rangatira kei runga noa ake tēnei rā te maioa kau Tēnā rawa atu koutou, me te meri hihimeti ki a koutou anō hoki. Oti anō ki ngā kaituku kōrero katoa, mai o ngā pūrongo kaua o tēnei wiki anake, oti anō nō roto ana mai i ngā wiki katoa, tēnā rawa atu koutou e te iwi e. Koutou ngā i ngā tōpito katoa, o te rohe o Taranaki, oti anō Wanganui, Rangitāne, me te motu. e kaha whakarongo mai ana, e kaha areare mai ana. Ka noho ko tērā hei tautoko, hei pou tautoko i tēnei o ngā kaupapa, arā, i a Te Reo o Te Uru Tonu. Tēnei rā te mahi o āke o mātou, o te whānau, o Te Reo o Te Uru ki a koutou. Anei rā te mahi o au, Tīpene O'Brien, koia hoki te pou arahi. Tēnei tonu te mahi o au, tētehi o ā mātou nei kaiarahi, arā, a Tamsin Pue. E rere hoki ana te te mihi a tā mātou nei a kai kāmara, kai tango wa kāua i a Sasha Keating. Tae noa atu rā ki ngā kai pūrongo, ara koia rā tērā, ana ko Eruere Rerekura, ana Tema Heemi, tae noa atu rā ki te aro a Broughton Pueri. A nā me titi atu o ngā kaimahi ka mahi me mātou i ētehi wā, a Caleb Kingi. Mātou katoa tēnei te wānau, arā, o Te Reo o Te Uru. E māringa nui nō mātou ki te tuku, ki te kuʻu atu, ki te ruku atu ki roto i ngā rohe o te au kāinga nei, Taranaki, Wanganui, Rangitāne, me ōna hononga iwi me ōna iwi pātata, ki te tiki mai ai ngā kōrero ara ka whakarewangia, ara ka pūaoaotia kia kite mai ai ko te tini, ko te mano. Nō reira koirā te mātau tēnei wānau e ngātahi nei i roto i te mihi, e ngātahi nei i roto i te whakaaro nui, a me te mea nei kia noho haumaru i roto i ngā rā kei mua i te aroaro, kia noho haumaru kia tiaki tātau i a tātau. Nō reira e koanga ngākau pū nō mātou ki te pāorooro atu i ngā pūrongo mai o te wā i timatai mātou tae noa rā ki tēnei rangi, tēnei rā te tuku atu, tēnei rā te tuku atu i ngā mihi pū ana ki runga i a koutou e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangarangatanga maha Mauri ora, mauri tū, mauri mō te āke āke ki runga i a tātou katoa. Nā runga i tērā e tātou mā, ana, ka tika hoki ki rere atu rā ngā mihi ki Te Māngai Pāho. Te Māngai Pāho tēnā koutou. Ko koutou hoki te taituarā, ko koutou hoki ngā rau e kaa ai tēnei manu te korihi, e kaa ai tēnei manu te ruku, e kaa ai tēnei maru te rere wenua me te rere ārangi. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e mihi ake nei ki a koutou, taro ake nei, ara a te tau ou 2022, kua oki mai anō mātou, kua toro atu anō ngā parirau o te manu nei, ki roto i ngā kōkonga katoa o ngā rohe. Nō reira, mauri tū, mauri ora, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, kau ake, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire rire au, pai mā rire.
Ko te reo te take.